Үтүө күннэн биһиги соторутааҕыта олус үчүгэй сонуну иһиттибит. Саха таптыыр суруйааччыта Василий Назарович Егоров Тумарча норуот суруйааччыта буолла. Биһи бүгүн кинини кытта кэпсэтиэхпит. Василий Назарович дьэ бу улахан наҕараадаҕынан ааккынан-хуогунан эҕэрдэлиибит уонна бастакы хоруйуун хайдах ате хаһан баҕарар аан бастакы хоруйуу уустук буолар ону дьэ бу хайдах саҕаламмытай Тамын идебинен геологпын. Ол идебинен барыта hüytbe hılılabittim геология систематыгар. Ол үлэлиһигэммин Былыргы геологтар отчуоттарын иһин ааҕар этим. Үлэм сүнньүнэн сибээстээн. Ол отчуоттарга урукку геология историята хайдах аҕаламмыта, холобура Өймөкөөҥҥө кыһыл көмүһү көрдөөһүн онно бастаан кимнээх буолбуттара ол хаһан хайта аһаҕаламмытын туһунан отчуоттарга уһуруллар этэ ол уһуруйуулары түбэһэ түһэн ааҕаммын үрдээн тирэһинэй түбэлтэлэри уонна араас дьоннор дьылҕаларын кытта билсиспитим. Онно Өймөкөөҥҥө, ол аата Халыма бассейныгар, тардыытыгар ааманнайгы кыһыл көмүһү булбут дьоннор икки татаар киһитэ этэ. Бориска уонна Софейка диэн. Ол Бориска дьиҥнээх аата Баары Шафигуллин диэн. Оттон Софейка буоллар Софей Гайнуллин диэн. Ол дьоннор Ильин Ильинатааҕы тыһыынча тоҕус сүүс уон икки сыллаахха Бириискэҕэ дьону ытыалааһын кэнниттэн онтон кыыраан кэлбит дьоннор бу бастаан Дьокуускайга кэлэн баран онтон ындыыһытынан Өймөкөөҥҥө тиийэллэр. Өймөкөөнүнэн Халымаа, дьэ ол тиийэннэр наар билиидэлэринэн ыстарааталлар буолла иннинэн кыһыл көмүс ээ бу дойдуга баара дуу уһуоҕа дуу диэн өйгө санаа куруук оҕустара сылдьар дьон буолла ол сылдьаннар

үрэх таһыгар Буюнда диэн онно кэккэлэһэ улахан үрэххэ олорор Омуһап Лөгөнтөй диэн киһи хаһыаха киһитигэр онно таарыйан аһаллар били айаннаан иһэннэр Ол иһэннэр үрдээн кириэһинэ тигилтэ буоллар. Били розенфельд диэн ол суолу көрөөччү син кийээччи ханан суолу-ииһи тобулуохха сөбүй диэн оннук эмиэ сыаллаах-соруктаах айаннаан иһэр ол тойонноро киирэн чемодааннаах маннык дождевик сонун устан баран көхөөйү аары гыммыта көхөлөрө суох балаҕан иһигэр биир мас тоһоҕо турар дьон олохтоохтор таҕыста бартонна ен антронино суох ону Били чыматаанын арыйан онтон ат подкобун тоһоҕолон сыыйа тардыһа үһү түөртэ уонна ону хаайаары сиэн аһаайаары хаһаайынтан молоток көрдүүр
ону буолла киһитэ молотугун икки эмдэ эмтэй Хаҥардыы улаатан эрэр уолаттар били мэниктэй ханна тиэппиттэрэ тута көстүбэт буолла була охсон биэрбэт. Ону балаҕаны сэбиэркэлэтиһэр маннык кыбытаниаспыт үрэхтэн булан аҕалбыт уолаттарым оонньуохтара диэн аҕалбыт маннык чаҕылхай өҥнөөх тааһы ылан ол киһи эбиирэ манан саай диэн ол киһи ол тааһы ылан бороотуката ытыстаҕа мүччү тута сыһы ыарахана эбэт онту соһуйан оһоххо тиийэн оһох сырытыгар көрбүт оро кылабачыгас көмүс Соморуотак буолан биэрэ. Дьэ соһуйар, бу ханталлын дии, сиридикээн үрүөхтэн дии. Ханан диир, онно иккис харгыттан дии. Ол дьэ били ааны өҥөйөн туран ындыыһыттарын ыҥыра. Бориска София диэн ыҥыра. Дьону ол дьонноро сүүрэн эрэн көлөһөн киирэр киһибит туох буоллай дии. Ол киирбиттэрэ ол тааһы көрдөбүтэ эмиэ дьэ соһуйу буолла. Көмүс ото чаҕыйан көстө сылдьар буолла. Кэлиитик көмүс буолаалар. Ону ол туһунан суруйарбар Дьэ букатын ол Өймөкөөҥҥө үлэлээбитим сүүрбэччэ сыл буолан боруок кэнниттэн кэлэммин Дьокуускайга үлэ киирэн муннуну үлэлии сылдьаммын дьэ уһуруйан холонорго санаа киирбитэ ол дьэ туохта саҕалыырга диye ону бастаан кэпсээн таһаалаатым соһуччу диэн ааттаан онно эмиэ туох эрэ үһүйээн курдук дьоннор геологтар оттоллорун легенда курдук кэпсээн буола сылдьар түбэлтэ баар асеев диэн добровольно нуучча киһитэ ол геологка сылдьан Оробуочайнаан икки буоланнар туохтууллар маршрутунан баран иһэннэр онно бурдук туохтуур буолла полевой киниискэтин таһаара маннык геологическай точка уһуруйар ол уһуруйа олортоон били уола баран Ээ хайа тэллэҕэр сугун буойуммут онно баар сугун наһыылара дьону туочка туһулуйан бүтэрэн баран көрбүтэ арай уола икки буолбуттар отоннууллар ол Соһуйар, онтон өйдөөн көрбүтэ тэҥҥэ уонча хаамыы иһэ эһэ эмиэ сугуннаһыыллара. Уола көрбөт ону.
Дьэ, аны улахан айымньыларгар киириэххэ. Бу улахан айымньыны хоруйарга киһи туохха ыарырҕатар эбитий? Биһиги бу биэриибит ыччакка аналлаах. оҕолорго ыччакка аналлаах онон суруйуон баҕалаах дьон улахан айымньыны уһуруйалларыгар тугу сатыахтаахтарый?
Оттоннон били олоххо көрсүбүт бэйэн үлэ-хамнаһын, ыарахаттарын, проблемаларын онно түбэһэ Арааһынай түбэлтэлэри, интириэһинэй игин тоҕоостоох түбэлтэлэри көрөҥҥүн интириэһинэй сюжеттаах буолла, ол онтон ыла саҕалыыр буоллаан. Ол иһин мин аан маҥнайгы сэһэмим «Кырыстаах таас» диэн кыра лупаччыка кинигэтэ, ол Бастаан хотугу улууска печатьтаммыта аҕыһын биир сыллаахха ону далан редакциялаан таһаарбыт оттон аҕыһын икки сыллаахха кинигэнэн таххыбыта бу манна уох оттон бу ол сиэһин кэлин улаатан кыргыстаах таас диэн бу эмиэ аатынан арамаан буолбута Ол хойут бу хайыһыллахха икки тыһыынча сэттэ аһыллаахха букатык хойуппутаххыбыта ото хоһоону суруйуу тута оһоруллар тута хоһуллар хоһоон онтон бу кэпсээни улахан арамааннары сэһэннэри суруйуу сыралаах уонна сындалҕаннаах үлэ буолар дьэ ону бу уһуруйууга бу кэпсээни сэһэни уһуруйууга киһи тугу сатыахтааҕый туга табыллыахтааҕый Ону дьэ хайдах оҥоруохха, хайдах ньымалары туһанаҕыныйын?
Дьаттаты улахан айымньы буоларын быһыытынан проза, сэһэн уонна арамаан көрүҥнэриттэн турар. Онно олоҕу билиэххэ наада. Хаама кылаабынай ол олоххо бэйэҥ түбэспит үлэҕинэ-хамнаскына үөрэххинэн эбэтэр атын дьарыккынан сылдьаҥҥын сиргэ дойдуга сылдьаҥҥын тугу үчүгэйи бэлиэтэ көрбүккүн интириэһинэйи таба көрбүккүн ону бэйэн искинэ искэр дууһаҕынан үчүгэйдик интириэһиргээн бэйэн ис туруккар ылынан киллэрбит буоллаххына оччоҕуна сэһээни да арамааны да суруйар дигинэн сюжета айымньы ис хоһоонун оҥорор дигинэ улахан уустуга суох Туокка бэйэн дьэ олоххуттан арыгыгыттан бэлэмнээх буолуоххун наада. Элбэх кинигэни аахпыт буолуохтааххын дьонун сэргээн ийэн-аҕаҥ араас былыргы аймахтарын төрүттэрин иһэн Туох эрэ сэһэннээх улахан бэйэлэрэ эмиэ туспа талааннаах, ис туруктаах, интириэһинэй дьон буолуохтаахтар. Олору истибит, билбит-көрбүт буоллаххына оччо эн бэлэмнээх буолаҕын бэйэҥ. Оннук бэлэмнээх буоллаххына ол сүрүйэтэ бэйэҥ таба көрдөөн була ылан суруйарга сананнаххына дьэ олох биллэн турар болҕомто уонна ол олох сүрдээх бытааннык ааҕабын ол оннугар туох парис хоһоонун тыгын өһүн барытын критически көрөн Оо, бу киһи бу манна маннык тылласпыты соччото суох олоххо сөп түбэспэт тылы бу тылы сыыһа туттубут игин диэн бэйэҕэр онно сыанабылы биэрээн дьэ ол оннук эн туохтаах бэйэҕэр дьоҕурдаах буоллаххына оччо да бэйэҥ суруйууларын ону учуоттаан оннук критикал оҥорон сүрдээх кыһамньылаахтык суруйтаххына дьонно бэйэтэ тахсан кэлэн иһэр оннук онон ити ыччат дьоҥҥо сүбэм диэн элбэхтик ааҕан уонна Мээнэ ааҕан биһиимэн критическэй хараҕынан ааҕа үөрэнэр буолуо. Оннук бөҕө буолла. Аны геройдары бу дьоруойдары айыы кинилэр һырайдарын харахтарын, майгыларын айыы хайдаҕый? Ону бэйэн олох көрөн олорор буолуохтааххын дууһаҕынан, олох ис санааҕынан. Ону көрөн олорор буолаҥҥын Дьонтон кумааҕыга художественнай тыынах уруһуйтаан киллэрэҕин. Холобур, ол мин бу кырыыстаахтаахпы бу манна Лөкөй Өлөгөнтөй диэн уол маҥнайгы көмүһү булбут ол оҕонньор быһыытын-таһаатын сүрэйин хаалан бу маннык буолуохтаах бу киһи маннык эбит диэммин ол ону манна ойуулаан кэлэрбин барытын улахан нүксүччү оҕус туттубут сабыстыгас харахтаах нүһэр аҕыйах аҕалаах хокку мээнэ онно-манна тииспэт тааспат мэнээх тыла-оһуох сүрдээх дьоһуннаах киһи бытаан олох от-томноох кырдьаҕас аһары барбат киһи ол ону бур манна ойуулаан киирбитим оҕор да киирбитэ оттон билиҥҥи эдэр суруйааччылар итинник ойуулааһыны кыайа туталлар дуо эн хайдах сыаналыаҥ этэй
Механиакпар оннук айылҕаттан төрөөбүттэринэн дьоҕурдаах-өһүрдээх аҕыйах былаһыаптыы дьиҥнээх үчүгэй улахан уһуйааччы буоларга Ону мин көрдөхпүнэ аныгы ыччат олоҕу иһитэ билбэт диэ. Олох эдэр ыччат били улаханна онно-манна дойдутуттан тэлэһийэ илик буолла. Наар ол төрөөбүт улууһун, нэһилиэгин, оскуолатын эйгэтэ сылдьар, оттон манна үөрэххэ киирбит буолла бу диэ Ол устудьуонай көтө сылдьар. Онон көрүүтэ-билиитэ кыараас буолла. Олоҕу олоро илик. Дьэ ол үөрэҕин идэтин ылан баран, үөрэҕин бүтэрэн баран дьэ үлэлии тиийдэ. Холобур, мин Өймөкөөҥҥө тиийэн Дьэ ол араас дьон иһэргэни көрөн кинилэр үлэлэрэ-хамнастарын оччуокка хоруйбуттарын ааҕан ол дойду иһири-уотун көрөн ол кэнниттэн түөрт уон ааспын ааһан иһэн хааллаабытым. Ол иннинэ хоруйбатаҕым. Мээнэ ыллыҥ да хоруйа ааспаккын. Ото билиҥҥи оччотугар Уһуруйдаах бэккилэтэ хоһоон или уһуруйуо наар чугуустубалыы дьэ үксүн ол таптал туһунан уонна оттон эмиэ ол бэйэтин кылгас ийэтээҕи олоҕор манна студентскай олоҕор көрсүбүт араас эмиэ быһыылааннарын Уһуруйан ойуулуон сөп кэпсээн иһин курдук да хоһооҥ быһыытынан киллэриһим. Онон арааһын интириэһинэй көрсүһүүлэр, быһылааннар, түбэлтэлэр олор олох бу сюжет тиэмэтэ тиэмэ сюжет ис хоһоон буолан үөскээн таххын. Василий Назарович бу суруйаргар саамай олох тутуһар ханаан тугуй? Тутуһар ханаан диэн диэн эн манан тугу көрдөрүөххүн баҕараҕын норуокка ааҕааччыга туох туһунан кэпсээн тиэрдиэххин баҕараҕын ону бастаан тобуллаан хэптиэ ол проблеманы дьэ таба тайаннаххына ол тула дьэ барытын үчүгэйдик сиһилии суруйтаххына уустаан уранна суруйтаххына дьэ оччо үчүгэй эмне таххар Онон бэйэм билиэххин наада туох туһунан дьоҥҥо тиэрдиэххин баҕараргын Бу билигин дьэ туох былаан туох санаа баарый эйиэхэ салгыы тугу суруйар бичийэр санаа баарый ээ то мин сааһым ырааппыт киһибин аҕуһун алтыба сылдьабын оттон дигинэн кистээбэккэ олохпор көрбүппүн билбиппин санаабын балайда толору биллэрдим кинигэ киллэрдим дии саныыбын ол гынан баран олох Тиэмэтэ олус элбэх. Олох ол уустуга олус элбэх. Күөрэйэн тахха турар. Бээһээҥҥи олоҕун бу үс түөрт сылын букатын атын буолааллар. Холобур дьэ бу дьэ ол ону бэйэн олоххунан кыттыһаҥҥын, бэйэн олорон, үлэлээн Хамнаан ааспыккын түбэлтэлэргин, хайдах быһыылааҕын интириэһинэн эбэтэр туох омсолоон, туох туһалааҕын аны таба көрөҥҥүн дьону сүүмэрдээн ылаҥҥын суруйуоххун наада. Доруобуйа наада. Элбэх киһини кыайан баттаспакка хааллыбыт биһиги аныгы көлүөнэ. Онон бу эйигин кытта кэпсэппиттэн наһаа кэпсэтэ олорорбуттан наһаа үөрэбин. Доруобай этэҥҥэ чэгиэн буол. Дьэ махтал. Дьэ манан күндү көрөөччүлэр биһи сэһэргэһиибит түмүктэнэр. Биһиэхэ Норуот суруйааччыта Василий Назарович Егоров-Тумарча ыалдьыттаата. Этэҥҥэ буолуҥ, аныгыскы көрсүөххэ диэри.